Gesswch beth? Am y tro cynta eriôd, mae'n mynd i fod yn ddydd miwsig Cymru! A fi'n mynd i siarad i chi am y pump band gore sydd yng Nghymru, sy'n chwarae cerddoriaeth Cymraeg, sy'n canu'n Gymraeg. Maen nhw'n wych. Reit? Chi eisiau clywed nhw? Y'ch chi? Iawn. Jyst gorfod ymddiheurio am y fringe. Mae'n rhaid fi dorri fe. Trwchwch ar hwnna. Yn rhif pimp, mae Zoggy Bosgawen. A dyr y nefoedd, dewch nôl i o leo. Dyr y nefoedd, dewch nôl, mae na waith i greu. Tune.

yn wych, yn enwedig pan fi'n rhedeg, fi'n joio Grindel Gen y Drwg, ond ma' Bomio Uwch y Byd lan fan'na. Ond ie, Gen y Drwg, lle ma' nhw wedi mynd nawr te? Bant Pres Llareggub, siŵr o fod. Rhif tri, Big Leaves, Seithenyn, Seithenyn! Cân grêt. Fi'n cofio pan wnes i glywed Big Leaves am y tro cynta, ond yn eu gig ola nhw fi'n credu, nôl yn y flwyddyn 2000, nawr chi'n gwybod pa mor hen fi, es i Maes B am y tro cynta eriod, yn Steddfod Llanelli 2000, o'n i'n aros mewn carafán ar Maes B. Pethau 'di newid nawr yn dŷ nhw, ydyn. Ond ie, Syth Ennyn, Big Leaves, a Big Leaves yn un o'r bandiau gore, yn y marn i, sy di bod ar y sîn roc Gymraeg. Er. O'n nhw mewn cystadleuaeth eitha da gyda. Rhif dau, nawr. Anweledig. Dawns y glaw. Llwythi o ganeuon dad anwledig, rhai sy'n ein i gyd godi ar yn trad a danso, yn steddfod, gweld nhw'n ware, yn Maes B, gigs Cymdeithas yr Iaith. Os chi'n mynd i un o'r gigs yma, yn enwedig os chi'n ddeunaw neu chi'n chwech y dosbarth a chi byth wedi bod i gig Cymraeg o'r blaen a chi'n meddwl, 'mm, pa fath o bethe Cymraeg maen nhw'n mynd i ware? Wel, gryndwch chi ar y caneuon hyn a bych chi'n joio mas draw. A mae hwnna mynd ni rhif un. Can pop yw i, bach o ffync hefyd, heb os un o'r caneuon gore fi rhiod wedi clywed. Gan bo fi yn dwlu ar y gan, fi'n mynd i dalu teyrnged nawr i'r hyn garyl.

Helo Tania, ti'n iawn? Yy iawn diolch, shwt wyt ti?
Fi'n alright. Da iawn. Ma' Tania 'di dod i siarad am Dydd Miwsig Cymru gan bo' ni'n dathlu hwnna heddi. Fi 'di roi y pump gân gore i chi nawr, yn 'y marn ni, ond yy Tania, fi moyn i ti weud i ni nawr am hanes, wel, oes y air, cerddorieth Cymrag, plîs? Wel, ie, achos bo' fi chydig bach yn hŷn nag Eleri. Ti ddim!
Wel, jyst chydig bach efalle. Dwi o'r farn mai oes aur cerddoriaeth Gymraeg yw diwedd y saithdegau a dechrau'r wythdegau. Ww, reit.
Cyn ein amser ni. Hoffwn i ddweud cyn yr amser i, ond yn anffodus, dyna oedd y cyfnod pan ddechreuais i ddilyn cerddoriaeth Gymraeg, a ma' gen i atgofion lu o fynychu llefydd fel Noson wobrwyo sgrech ym Mhafiliwn Corwen. O, cofi fe'n iawn.
Hyn cyn dyddiau Seler, wrth gwrs. A hefyd, efallai, um, cyngherddau Blaen Dyffryn. Ti wedi clywed am reina? Na, ddo. O, oh, reit, o, oh, oedd cyngherddau Blaen Dyffryn yn rhywbeth arall. Oedden ni'n teithio o Gwmtawe, oedden ni'n cael pitstop yng Nghyfyrddin, na i ddim enwi'r dafarn, ac yna ymlaen â ni i Flaen Dyffryn ar gyfer y cyngherddau.

Albums efalle, ond be sy gen i yw senglau. Fy ffefrynnau i, sef rai rockin'. I rai ohonoch chi sy'n ddigon hen, fyddwch chi'n cofio, Steddfod Abertawe 82, y gân, cân y Steddfod hon a oedd cân gan rockin', ond ddim y gân hon, y ferch a'r llygaid oer, o cân arall. Sausage Beans and Chips! Wehey!
Tune! A dyma Jim O'Rourke fanna yn stwffio'i geg gyda sausage beans a chips mewn caffi yng Nghaerdydd. Ma fe'n edrych mor ifanc! Ond yw e?
Odd yn wâr o finne yn super fans rockin. Reit. A ma llun fan hyn, Elfyn Evans, ar ôl y gyngerdd nath e ofyn i'n wâr i fyn mas 'da e. O do fe?
Do! Do.
Hei!
A ma' n'w 'di bod yn briod ers blynydde nawr y dou o blant i n'w. O stori wir! O gwych!
Hei diolch Tania. Croeso. A gobitho byddi di'n joio dydd Music Cymru heddi. O byddai yn a byddai'n ware sausage beans a chips. T'o be' falle 'nai ware sausage beans a chips 'fyd a bach o siampŵ yfe?